Dik li tinqara fil-Knejjes ta' Malta u Għawdex. It-tim tagħna ltaqa' mar-Reverendu Dr. Paul Sciberras, espert tal-Kotba Mqaddsa, sabiex insiru nafu aktar dwar sant f'għeluq il-mitt sena minn twelidu. Karmenu Sant twieled Ħal Tarxien fit-23 ta' Jannar 1921. Missieru kien Emanuel U ommu Maddalena Pensa kien il-kbir minn ħames aħwa, erba' subien u tifla, Mary. Imbagħad mar l-iskola primarja ta' Ħal Tarxien fejn kien hemm kap tal-iskola Emmanuel Benjamin Vella u allura minn ċokon tiegħu diġà ltaqa' ma' bniedem li dak kollu li kien Malti u l-Malti nnifsu kien beda ixettlu ġo fih u allura nistgħu naraw din l-imħabba lejn il-Malti ta' Dun Karmsant kien miċ-ċokon tiegħu diġà bdiet fih. Imbagħad għadda għal-Liċeo, Liċeo l-Belt. Fil-brejks u anke f'xi ħinijiet oħra, Duncan kien imur ta' spiss fil-Librerija Nazzjonali, fejn kien hemm Duncan Psaila bħala librar, u allura mill-ewwel bdiet din il-ħbiberija u anke imħabba għal dak li huwa Malti u għal Malti nnifsu. Tant illi meta mbagħad ordna saċerdot, Dun Karm, Dun Karm Psaila kien irregala lil Dun Karm Sant fl-ordinazzjoni tiegħu kopja tal-Milsen, Fenico Punicum, il-grammatika ta' Mikiel Anton Vassalli bħala rigal, awtografata u llegata mill-ġdid. Rridu ngħidu illi fiċ-ċokon tiegħu, sa miċ-ċokon tiegħu, Dun Karm Sant kien jattendi anka l-oratorju Ħal Tarxien immexxi minn Dun Ġwann Mamo, U dan Dun Ġwann Mamo f'dan l-oratorju kien waqqaf stamperija, ħanut tal-mastru daxxa, ħanut tal-legatorija tal-kotba, biex dawn iż-żgħażagħ li kienu jattendu dan l-oratorju ikollhom jiltaqgħu ma' dawn is-snajja' u jitgħallmu anke sengħa partikolari. Dun Karm kien ħa s-sengħa tal-legatorija u allura naturalment apprezza dan ir-rigal ta' Dun Karm b'sajla b'mod iktar qawwi. Ordna saċerdot fil-ħdax t'Awwissu 1946. Imbagħad, mill-ewwel is-sena ta' wara, mar Ruma biex jistudja l-Iskrittura, Xjenzi tal-Iskrittura, fl-Istitut Bibliku, wieħed mill-aktar istituti u istituzzjonijiet magħrufa u serji dwar l-istudju tal-Iskrittura. Bħala kontribut għall-Malti, naturalment, Duncan ħadem b'intenzjoni partikolari ħafna bil-imbuttatura u l-mudell biex ngħidu hekk, l-eżempju ta' Monsinjur Professur Pietru Pawl Sajdon. Duncan ra x-xebh bejn il-Lhudi u anke l-Malti, allura l-ilsna Semitiċi, kien Sajdon li xettel fih proprju din in-namra. U hemmhekk allura seta' juża l-Bibbja fil-lingwi oriġinali, speċjalment it-Testment il-Qadim bil-Lhudi u bl-Aramajk, u jqabbel dejjem u jara kif il-lingwi Semitiċi jidħlu ġo xulxin. Bħala kontribut mbagħad partikolari għall-Malti naturalment għamel ċerti traduzzjonijiet, pereżempju, it-traduzzjoni tal ta' studji bħal, il-twavel ta' Ras Xamra f'Ugarit fis-Sirja, studju minn De Sulavi li kien wieħed mill-Orjentalisti kbar ta' Oxford fl-Ingilterra imma li ttraduċihom għall-Ingliż. U mbagħad anke traduzzjonijiet bħalma huma l-Akatistos, innu mill-isbaħ Grieg, Qalbu għall-Malti u ġie pubblikat proprju biex dan l-innu tant importanti seta' jkun anke divulgat fost il-poplu Malti. Qaleb ukoll il-poeżija sabiħa ta' Dun Karm Psaila Non omnis moriar, mhux kull ma huwa fija se jmut, se tibqa' l-poeżija naturalment. Din qalibha mill-Malti għal Ingliż Kellu wkoll traduzzjonijiet oħra u studji komparattivi u studji kritiċi ta' poeżiji bħal, per eżempju, Il-Musbieħ tal-Mużew ta' Dun Karm, poeżiji oħra ta' Dun Karm jew inkella l-istudju li għamel f'dan is-sens tal-poeżija epika Il-Ġifen Tork ta' Gian Anton Vassallo u studji oħra f'dan is-sens. Imbotta kemm felaħ kien anke fl-għaqdiet li mbuttaw u jippromwovu l-Malti u allura kien kontribut li seta' jagħti hu stess. Saidon għal Dun Karm Sant kien mudell eċċezzjonali, mudell ta' pijunier dak kollu li kellu Sant f'dak li huwa Malti, f'dak li huwa skrittura, f'dak li huwa traduzzjoni għall-Malti, dak ħadu kollu mingħand Saidon innifsu. L-ewwel nett hemm differenza ta' żmien. Saidon ħadem il-traduzzjoni tal-Bibbja mill-1929 sal-1959, tletin sena sħaħ, waħdu. Duncar mit-traduzzjoni tal-Bibbja tiegħu kien hu kien il-mexxej, il-promotur tat-traduzzjoni li għamel imbagħad tal-Bibbja bil-Malti li ħarġet fl-1984, imma kien ma' ekip, ma' tim, mhux waħdu. Hemm iż-żmien, imma żmien kien ifisser ukoll illi t-traduzzjonijiet tal-Bibbja għal għal traduzzjoni tal-lingwi vulgari, jiġifieri l-Malti pereżempju f'dal-każ, riedu jsiru mit-traduzzjoni tal-Latin tal-Vulgata. Żmien Sajdon dik kienet ir-regola. U allura traduzzjoni ta' traduzzjoni. Sajdon. Veru li fl-1929 beda t-traduzzjoni tal-Bibbja mil-lingwi oriġinali. Ħafna qabel, l-enċiklika Divino Afflante Spiritu bdiet tħeġġeġ biex it-traduzzjonijiet mill-Bibbja ma jibqgħux isiru biss mil-Latin tal-Vulgata, bħalma għamlu ħafna oħrajn, Vassalli nnifsu, bħalma għamel Pietru Pawl Grima, bħalma għamel Alfons Marija Galea u ħafna oħrajn. Illi qallbu mill-Vulgata. Psajdon beda mil-lingwi oriġinali. Hekk għamel ukoll Sant bit-tim tiegħu għall-Bibbja f'volum wieħed illi ħareġ fl-1984.